waakudziirwa iwewe usakanganwa kokupinza basa panapa usakanganwa kopinza basa panapa
ndabva uku mukoma wangu ndichifarisa ndandakafarisa
ndandakafarisa farisa kuita sei andahwa mukicheni eh, hanzi chiu kicheni
hauna makuhweri mudarei Iyo mvana I gave you this job. Why, now you're interrogating me. Ah, you, mari yakapinda here? Haisati. Zvosekesa izvozvo. Iyo nyaya yekuda you are getting too warm. Chinhu chonzi chii? You are getting too heated for your own comfort. Chiwa izvi. Izvi eh. chakatswa mukitchen. Chii chatswa? Mari yaivatsuku. avazvia vemagodong godong
mukicheni izvozvi ah, vanofamba vachisarudza vose vanongodiwa nemunhu wose ah, musati azoti vamavadiwa ah, ndovazivazvo vanofamba vachiti zvoni mwaroi eh. kwazivai eh. makwera sei ndovazivazvo vadii inenge azvanzii ndandichiti maona zvauri kuita napose
yomba rero ava era
Bosi paanoti mukitchen chisikana chimwe chiya nobva chati neumwe uyu mane wezvirasta rasta nobva vaenda kune imwe room saka iwewe wakatouya panapa kuzongoona vanhu vari kurara vese vari kunyengana iwe pabasa rako nhasi wamboitei mune zvacho mukoma chero kunewspaper kwandakazodzingwa basa that inonzi fetching in english ndaitora mainformation ndichidzvara ndichidzvara so youare proud kuti wakadzinga basa ndati iwewo pabasa rako nhasi chibvonza chiri interesting apart from ndaona vanhu vanga vachinyengana
ndabatidzana ndikiri mvura one iyi ndika maruva eh, anga akanyanya kuzo nani saka nai chitoti ndatsvaira mandovata ndazovadongorera right. saka ona vachiti ah, ini ndangozoona kapu yadovha ndikati oh. anga ukashama ah, iwe usada kuti nditaure ndinoda iwe taura nyaya yacho ne i'm giving you this leeway you don't hear, you, i'm your do you not tell me superior pabasa unoziva izvozvo chirega kutaurisa
ndangozoona inenge chiine inopfekwa mukati iya yangorimbira kudai koningirira kundiranga riri rudzii kwechi
bro brian o oh, pane pfumbu but ndainchida uri kwai kwai bairo mukati riyari yakaona munhu achitsvuku apfeka brown ndo inenge itori liking yake saka kuti vati maipfumbu eh, vakati vakapfumbudza vachipfeka pfumbu chimbondipa ifoni yenyu kani mbono ah, wakuda kundijairira wazvinzwa wakuda kundijairira wanzwa kaivo ndandangoti ah, tinakizvitose ah, im not your contemporary if i entertain you it means im simply being nice pabasa hr dictates that i am nice to everyone Tirega kudaro ngomo. Wakazonzi utambira mari pamwedzi? Bosi ndati wakazonzi utambira mari pamwedzi chingotaura figa usadanudza nhaururano ngano whatever. Pane ma allowances.
Ndati imari yose ka one
hametsi dzondinetsa ini maovertime acho handizo mawi ndati imari iyo saka one
hati seventy
70 mm. us
ai ende kwaziva kuti i 70 ah. kuma kunyorerei mamanzi angu mubhuku renyu nemukoma tonde
70 70 us mayusa
ah. ndakangobvuma ndawa kuti 70 ndikatoti mari mabva anepi
mhanya apo unonitorera unoka chivudzo pano mhanya manya manya manya manya futi manya futi 17 chipuwa 50 azvigoni manya futi seven uya pano right unoona mashizha aya handiwo unozimboti hey unedero kunyepa madzimai madzibaba vakandishandira vakandiudza kuti uchapuwa mari yakawanda handisi kutaura zvemari ndati mashizha ayo handi ndiwakakuona uchidzingasana neicho chimubvana chepamimira apo icho ungono mm. makakwisa kwisa kwisa handiti mokuzosa mazora pako mikiri yako pachizingopachivavani Pasvakareko. Ah, Pandakabva kumusha mai vakati usaita zvimushonga. Hazvi zvemushonga, imental health. Hmm. Hauti kana wabva imomo ubude uri satisfied kuti hamu zvakamari zvakanaka. Mental health, mental health iri kupinda papi? Kuti kana ukati pachiva vani pachiva vani handiti wopinda imomo. Kedeba kedeba kedeba sasa. Mandiuraya mbuya vangu vajatiwero hey, makazodai gore riya isapu munhu otaura kwaasina kukwera wobuda uchiti chibaba chimdara chikankaring hauna redim batai baba baba haudi kubuda une mitauro chakanaka ah, muringirosi indaifunga kuti kungopfeka weti kungopfeka mamuringirosi ndopenyegwa
saka ichi chose eh, zvaunoita kuzakuzakuzandika wozora kuseni eh. uchivaona ichiti simudzai handiti maskati unoita samapiritsi katatu eh. maskati undozora mureza wedu handitika manheru manje ozora handiti ozoti chii kubvira kubva zambezi mukoma tondeka vanhu havakudzi ndosaka ndichinzi mukoma tondi vanhu havakudzi bhatika imi makatumwa namwari makatumwa nekuti ndosaka ndakakupinza basa nokuti zuro chaiko chaiko aiti ha ndafa nezhara andinozviona ndazviona pamweya saka iwe izvezvi izvi kaizvi mm. aitafa nezhara zuro mm. manya so apa unongonozora pachiva vani oh. mm. asi zvikaramba motondisebelebe zvaro zvebhodho ndosaka ndiripo zvikaramba monibetserebatsira oh. eh, eh. hakozi ah, aitotaura kuti anokufarira sekuru wabheka
pekale ongorwa marumba moves ah, zvera zvera zvera oh. indemoni hinde hinde hinde kusakara hinde e eh, ndo yacho hinde hinde hinde voni bili mama e eh, bili e eh. loketo sakis alan kunku azimfana iro arakavata riti nhasi chozvimba kudai omusiya chimufana chembudzi atamba namukumatonda handizivi Pusa stereki ngatotambira mari yakawanda ndidarika. Eh, hazi kuti pose nditakapa jara.